Юлашки вӑхӑтра ӗҫ шыракансен шучӗ ӳсни куҫкӗрет. Ҫакнашкал ҫынсене республикӑри ӗҫпе тивӗҫтерекен центрсем пулӑшаҫҫӗ. Пурнӑҫ таппипе пӗр тан пырса вӗсем те хӑйсен ӗҫне ҫӗнӗлле йӗркелеҫҫӗ. Ҫакнашкал центрсенчен пӗри Канаш хулинче вырнаҫнӑ. Отдел Центра занятости Чувашской республики по городу Канашу. Здравствуйте. Ҫак центрта тӑрӑшакансем малтанхи вӑхӑтра ӗҫ ҫухатнисене ҫеҫ пулӑшу панӑ пулсан, халӗ вӗсен тивӗҫӗ, тӗллевӗ самай анлӑланнӑ. Кунта пӗр-пӗр профессие алла илме те, ӗҫри ӑсталӑха ӳстерме те май пур. Кадр агентстви йӗркипе ӗҫлекен ҫӗнӗ уйрӑм регионпа ҫӗршыв экономикине те витӗм кӳрет. Вӑл тӗрлӗ тытӑма кирлӗ кадрсемпе тивӗҫтерме пулӑшать. Пӗлӳ илнишӗн укҫа илмӗҫ, ҫавӑнпа та енчӗк ҫӳхелесси ҫинчен пӑшӑрханмалла мар. Вӗренсе тухрӑм парикмахер профессине. Мана ҫак професси питӗ килӗшет. Ҫак профессипех ҫул тытса пыратӑп. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта тӑрӑшакансем халӑха мӗн кирлине тата пурнӑҫри лару-тӑрӑва шута илеҫҫӗ. Кунта ӗҫ шыракан кирек мӗнле ҫын та килме пултарать. Ҫав шутра пӗчӗк ача ҫитӗнтерекен хӗрарӑмсем те. Демографи наци проекчӗпе килӗшӳллӗн шкул ҫулне ҫитмен ача амӑшӗсем професси пӗлӗвне тарӑнлатма тата хушма ӑсталӑх алла илме пултараҫҫӗ. Ку енӗпе вӗсем валли ун пек тӗрлӗ пулӑшу паракан тулли комплекс хатӗрленӗ. Вӑл та тӳлевсӗр. Ҫамрӑк аннесем пирӗн ӗҫпе тивӗҫтерекен центр патӗнче пулӑшу илме пултараҫҫӗ. Ку чи кирлисене палӑртсассӑн ӗҫ шырама пулӑшни, професси суйласа илмелли профориентаци, социаллӑ адаптаци, психолог пулӑшӑвӗ. тата хушма професси пӗлӗвӗ илнӗ. Ӗҫсӗр ҫамрӑк аннесем вӗреннӗ тапхӑрта стипенди илеҫҫӗ. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центр пулӑшӑвне илнӗ хӗрарӑмсен ӗҫ вырӑнне ҫухатас хӑрушлӑх ҫук. Декрет хыҫҫӑн вӗсем ҫӑмӑллӑнах малтанхи вырӑна та, ҫӗнӗ ҫӗре вырнаҫма та, харпӑр хӑйсен ӗҫне пуҫарма та пултараҫҫӗ. Усламҫӑ пулас текенсен патшалӑхран ҫӗр хӗрӗхпин тенкӗ субсидие тивӗҫме май пур. Сахал тупӑшлисем вара социаллӑ контракт мелӗпе икҫӑраллӑ пин тенкӗ илме пултараҫҫӗ. Кун пек тӗслӗхсем Канаш хулинчи Раҫҫейри ӗҫ кадр центрӗнче чылай.